Öýüňize bereket, ömrüňize bereket, hemişe bolşy ýaly. Hereket atly birleşen demokratik oppozisiýa güýçleriniň Informasion göreşdäki türkmenim atly ýutub kanalynyň nobatdaky göni ýaýlymyna başlaýas, mähriban doganlar. Aslynda gijä galdym, saglyk ýagdaýym gowy däldi, ýöne Türkmenistanyň içinden näçe günden bäri aýagallygyna şular ýalaky haýyş edip duran watandaşlarymyzyň şu taýdaky durmuş şertlerini göz öňünde tutup, onnoňam şu Stambulda halkyň adalatsyzlyga garşy, haram tohumyň diktatorlygyna garşy tolgunyşynyň başlanyna şoňa höweslenip, ilkinjileriň hatarynda çykyp, soňam şu Farhat ýalylar tarapyndan satylan Watandaşlarymyzyň haýyşlary esasynda ýene-de ýaramasa-m şoňa döz gelip çykmaly bolduk. Dermanlap zat edip, illäp-günläp bagyşlaň. Aslynda Türkiýe wagty bilen sagat on birde çykmalydy, ýöne bolmady. Dogrudanam saglyk ýagdaýym gowy däl. Näme üçin? Aýdyp bilersiňiz, bu döwledem ýöne Şular ýalaky keselliä keselläp dur şular ýalaky diýip. Hawa muň sebäbi oglum bilen çagalar bilen düzde gatnaýas şolaryň kuržogyna gidýän ene atalaram şolar bilen deň ylgamaly zat etmeli. Soňundan suwa düşüp çykyp öýe gaýdýan. Çagalaram edil şol sport mekdebiň ýanynda ullakan bir oýun meýdançasy bar. Ýok şu taýda biz oýnajak diýip, bize rugsat ber, dwaset minut diýip, hawa, şeýdip, ýigrimi minut diýip, haýyş etdiler. Onsoň, aý, töwerekdäkilerem, näme, çagalaň göwnüne neme etme diýensoň, o taýda sen daşaram sowuk häzir bärde. Sowukladym, gepiň dümmek ýeri bolmasa, başga kesel ýok, Hudaýa şükür. Sowuklama ýürege düşýär. Onda indi oglumam gowy däl, menem gowy däl ertirden bäri. Zordan şonda-da diýdim, şu gün garaşdyrmaýyn, sebäbi köp ýazýanlar, zat edýänler bar, aragatnaşyga geçenler bar, şular ýaly. Döwlet aga iň bolmanda bir birinji bölüm edip bir zat şu gün çykar-da, gaýrat et diýip haýyş etdiler. Şonuň üçin şol ildeşlerimiziň biz haýyşyny göz öňünde tutmaly bolýarys. Indi şu taýda esasy tema subutnamalara geçmezden öň şu bir şarlatan bar, kezzaplaň başy, kezzap, gutaran Konçita, Konçitaň nämedigini bilýäňiz. Hawa. Şonuň üçin men indi eger mümkin boldugyndan diplomatiki dilde edep terbiýämi saklap Goşa maglumatlary dykgatyňyza ýetirjek bolýan. Bir tarapdan şol ýaňky aýdyşym ýaly bir gyzgynym zadym bar. Özümem kän duýmansoň birden emosiýa neme däýmeýin diýýän. Hawa mähriban doganlar bilşiňiz ýaly bu Farhat Durdyýew ýa-da Meýman Kulyýew diýilýän bir wenezona çöp düýbi şular ýalaky meň öz şahsyma Men hemişe aýdýan dogry dämi? Bilýän bilýän. Iň bärkisi ynha şu, iň bärkisi şu boýnumdaky şu gaplaň gözi daşy diýilýär şuňa. Muň hiç hili bir nemesi ýok, bir gompolma üçin ýa-da bir näbileýin bir statusmy ýa olar ýalaky zat däl. Bulam gün, günüň üçin-de ýaramaýwa. Bularyň hemmesi biziň milli, dini ynançlarymyz bilen, gymmatlyklarymyz bilen baglanyşykly. Gaplaň gözi daşam peýdaly daş. Adam üçin energiýa taýdan, bir dynç almak, hemişe şähdiň açyk bolmagy taýdan peýdaly bir daş. Şunam görübilmän, şuny görübem, şuňa-da göti turup, şundanam nemeden bolýar? närza bolup nägile bolan bolup şundanam özüne argument ýasajak bolýada indi bolýa geçdik o taýyny indi şol bir wideo goýupdyr öz kanalynda men bir başyny başyna seretdim özüm onnoň meň bilen baglanyşykly ýalan maglumatlar bolmansoň başga bir şäherdedim ýanymdada türkmenistanly öz egindeşlerimiz zatlar bardy Gowur üýtgeşiklik boldy. Gowur ädim ädildi. Bir türkmeniň göreşi üçin bir gowur wakany, ol öňki aýdan wakam däl, ondan soňam ýene bir gowur waka boldy, üýtgeşme boldy. Bir öňegidişlik boldy, ýaman gowy öňegidişlik boldy finans taýdan. Ondan ynha diýdik tüweleme, hawa aýdylýan zatlar dogry çykýar. Hawa, hemme zat dogry çykýa. Pellehana göründi, indi hemme zat öz-özünden bolup gidip otyr. Hawa, geliň şuny bir biz öz aramyzda bellälin, indi bellälin diýlende Türkmenistan ýa Türkmenistandaky ýaly içmek, zat etmek ýok biziň aramyzda olar ýaly däl. Içýänlere-de garşy nimem ýok. Özümem içdim bir wagtlar. Ýöne häzir men saglygymy gowy saklamak üçin, özümi gowy seretmek üçin içemok. Bolmasa muň başga bir nemesi ýok. Içen wagtymam çakdanaşa bir zat ýokdy, o bolup içýän wagtymam. Olar ýalaky bir özümden gidýän zat edýän ýa içgi bolmasa ýaşap bilmeýän, elim, aýagym titräp duran adam däl. Gepiň tümmek ýeri, şular ýalaky şol wideoň başyna seretdirdiler. Bizem o taýda öz aramyzda indi begenip, indiki planlary, indiki sepgitleri Täzeden gözden geçirip otyrys. Bir ýerde bir çyglyk galmasyn, hawa zat diýip öz aramyzda şular ýalaky Onda da ýaňky wideo geldi. Ondan wideoň başynda men birazjyk seretdim, bul meň bilen baglaşykly zatlar däl, o taýda aýdylýan zatlar. Şoň üçin men aýtdym-a, meň bilen baglaşykly bolsun, bolmasyn, maňa garşy biri, biri meň adymy tutup bir zat diýende, şyltak atanda, töhmet atanda, Atyp geçdin diýdim men şoňa jogap berjekgäl diýdim. Näçe gezek gaýtaladym men şuny dogrymy? Dogry. Indi men gaýtalan zadymy etjek gelýän zadymy edýänmi? Ýok. O taýda şol götüni tanaman meň töweregimdäki adamlara şunça çekilip il gün bähbitli çekilip ýörlen zähmetlere edilýän işlere öňegidişliklere üstünliklere dil ýetirip göreşe dil ýetirýär. Halkyň edýän göreşine. Mahluk, tentek, Konçita, biz-ow, sen ýaly öz ýa haram tohumymyzyň abraýy üçin reklama, reýting üçin ylgamzok-a biz. Owalky tonnalap ýatan maglumatlaryň üstüne täzeje maglumatlar geldi Abduşükürden. Sen türmedäki seni tanaýanlardan. Türmede seň bile ýatmaly bolanlaň daň geldi. Indi pikir edip gör. Göreşiň täsiri we çägi nirä çenli baryp ýetýär? Sen kimi dizle duzadan bolýaň, kim sen kimiň bilen özüňi deňeşdirjek bolan bolýaň, Bara, şu bolan bolşuňam özüň gutarandygyňy görkezýär, subut edýär. Indi şo taýda käbir zatlar bardy. Şo käbir zatlar bilen baglanyşyklam şol günki gowy öňegidişligi gutlap oturan egindeşlerimiz, indi olaňam köp goşan dualy, olaňam köp Edýän, bitirýän işi, hyzmaty bar. Ol oňam haýyşy esasynda käbir zatlara diýdi, Bir jogap berseň gowy boljak diýdi. Men şol jogaplary size aslynda YouTube kanalynyň şol bildirişler bölüminde goýupdym. Ýöne indi YouTube-daky täze düzgüne görä bildirişlere goýan zadyň Ýigrimi dört sagat bir sutkadan soň, gije-gündizinden soň aýrylýar eken. Indi şol aýrylypdyr. Şonuň üçin şol aýryldy diýip şu gün habar geldi. Menem o zatlary kän yzarlap duramok. Bolýa. Onda şol Farhat maýmyn dölüniň TM House diýip debetäň taşşakçylaryndan bolan birinden, olam bilemok kimden nirden nädip aldy, şoň bilen baglanyşykly hamala meň bilen baglanyşykly diýip şo taýda aýdylan zatlar bar. Şoň bilen baglanyşykly men size käbir zatlary aýtmak isleýän. On alty ýyllap diýýär şolar ýalaky diýýär aýaly diýýär. Meň aýalym olar ýaly men olar ýaly adamlary aýal etmegä beýlede dursun. Salamym beremmok, bir köçedenem geçemmok, bir saçakda-da oturammok. Tanaýanlar gowy tanaýar meni. Indi, men bu zada düşünip bilemmok. Tanamaýan bir adamyň hakynda şular ýalaky zatlary aýdyp, arkaýyn aýdyp bilýärler. Indi bu tenteg-ä bulaýyn awdy şükürdi, edilip, edilip, edilip, bu gowy konçita myžžygy çykan buň. Muňa bula ol näme diýseň şony gaýtalaýar, toty ýaly. Bu samsygy oýnaýanlar, bu oýnat bu samsygy oýnaýanlar, hiç sizde din, iman, Alla gorkusy ýokmy? Hä? Bir birine bir ýalan töhmet atan wagtyňyz bir naçara, oň bu zatlardan habary ýok. Oň bu zatlardan habary ýok. Bilýäňizmi häzir şoň şu zatlardan habary bolsa, şoň Türkiýäň Baş ştaby, Genelkurmaý başkanlygy diýýär. Genelkurmaý başkanlygynyňam türklerde ž, türkmenlerde j harpy bolan ýörite bir bölümi bar. Şoň ikinji bölümi Woýenna razwedka şol. Şo taýdan almaly meň naçaram bilen baglanyşykly maglumaty. Başga hiç ýerden alybilmeýäňiz. Ýeke-täk ýer bar, onam şo taýdan alybilýäňiz. Indi, bu maýmynyň dölüne hamala bir aýal maşgala bilen baglanyşykly maglumat berip ýa-da öz fantaziýalaryndan bir zatlar toslap berýän adamlar. Sizde din-iman, wyždan ýokmy, hä? Bu zatlaryň size gaýdyp geljegine siz hiç hili buny pikir ediňizokmy? Siziň çagalaryňyza, agtyklaryňyza bolýar. Siz müjerret ötüp bilersiňiz. Siziň maşgalaňyz bolman biler, çagaňyz, hiç zadyňyz bolman biler. Bir dogan-garyndaşyň tirkeşýäniň zadyň, aý, olam ýok diýeli, ho, bir adamzadyň öňündäki borjuň-a seň ahlakly bolmak. Borjuň-a. Bular ýalakaý wejera bolup näme bilinmez öýdýäňizmi? Döwlet Baýhan, Türkiýäniň döwlet teleradioguramosynda pol süpürýän bolan bolsa, bilmän bolýa oň nemesi barada ýa bir bilinmeýän tanalmaýan bir bölüminde bir zadynda işleýän bolsa bolýa ýöne o taýdan men her gün kyrk bäş minutlyk gün efiri alyp baran adam gündelik gün efirde Hem telewideniýede hem radioda işlän adam. Meň bilen işlänlerden sorap bilersiňiz. Ýöne olaram bitarap jogap bermese, başga şo taýda işlän adamlar bar. Onnoňam Men TRT International, TRT Int we TRT Ýewraziýa kanallarynda işlän döwrümde TRT Intiň Ýewraziýaň müdiri, müdiresi aýal maşgala Tansu Çiller döwründe Dogry ýol partiýasynyň häkimiýeti döwründe içeri işler ministri bolan ýatan ýeri ýagty bolsun Ismet Sezgin dep bir ýaşuly bardy şo Ismet Sezginiň gyzydy biziň müdirimiz şo meň degişli bolup işlän bölümüň menem o kanallarda daşardan işledim nähili men daşardan işleýän olaň men personaly däl şolar ýalyky nemede işledim Onnoňam meň aýalym bu naçaryň o taýdaky işleýänler bilen, müdir bilen hiç biri bilen ne tanyşlygy bar, ne zady bar, hiç zady ýok. Indi hiç hili bul işler bilen dahyly bolmaýan bir adama siz utanman, uýalman şolar ýalaky töhmet atýaňyz. Hawa, siz küntä mätäç, küntä zar, siz küntäm tapabileňizok. Şolar ýalaka azaboçenni gutaran ýagdaýda otuz birji baryňyz, bilýäň? Saksofonjy baryňyz. Her kimi özüň ýalydyr öýdýäňizmi? Bal bylana şoňa jogap. O TRT-de ekrana her gün ekrana kyrk bäş minut gün efire çykýan adama men o taýda tanalmaýan adam däl-ä. Neujeli siz şu bir meni normalny bir tanabilýän adamlary tapyp şolardan meň bilen baglanyşykly bir Azda kände maglumat alyp bileňzok, hä? Ýa niýetiňiz ýokmy? Azatlyk radiosynda işläp başlan döwrümizde-de köp sandan şu Azatlyk radiosynda işläp başlan döwrümizde informasiýa berýän ýurduň içinden informasiýa berýän adamlaň ýetmiş prosenti şo Türkiýäň döwlet teleradio guramasynda işlän wagtym telewideniýeden we radiodan beren gepleşiklerimizi yzarlap diňläp görüp bizi tanap, şu döwletara radio guramada maglumat ýetirýän adamlardy. Häzirem şol baza, şu auditoriýa dowam edýär. Hawa, indi şul adamlar şunça zähmet çekip, şunça menzil geçdiler, indi bular hiç zat edibilenok, siz ýalaky götberenler, şugulçylar, kanşitalar hakykaty üýtgedip, öz Nemäňize görä, öz planyňyza görä hojaýynlaryňyzyň islegine görä hakykaty üýtgederin öýdýäňizmi? Taryhy üýtgederin öýdýäňizmi? Hä? Ýa bizi garalap bileris öýdýäňizmi? Siz kim? Siziň hojaýynlaryňyzam biziň ýanymyzda hiç zat däl-ä. Siziň şo çokunýan, gudraty güýçli hasap edýän prezident aparadyňyz bar-a, şolam hiç zat biziň ýanymyzda. Hiç zat. Dyrnagymyzça-da ýok şolar. Ol iliň göti bilen götli boljak bolan bolup, utanman-uýalman halkyň öňüne çykyp, paraň-paraň paňlaýaňyz. Bu zatlaryň bir soňy bardyr-a, yzy bardyr-a, muň bir jogaby zady bolar diýip pikir edeňizok. By Farhat Götbereni, Agzyny ýyrtmaň, götüni ýyrtmaň şuň diýip, men näçe gezek näler ýalbaryp, oglanlara zatlar tutup dur. Näçe gezek özüne efirde duýdurdym. Işiňi görýärler seň diýip. Ýok, bu düşünenok. Aý soň ondan pikir etdim, bu diýdim näme ho bu? Bu ahlak, edep, terbiýe hiç zat ýok. Aýal maşgala bilen oturanda-da, telefonda gürleşende-de ejeň, bajyň eýle, beýle, aho, Bir diýdim, hany bir haýkyş edip göreli, bir edep-terbiýe, etika çäginde diplomatiki dilde bir gepleşik taýýarlap göreli, zat diýdik, ýok, bolar ýaly. Gaýtam muň guýrugyna basylan ýaly, götüne kesegi sokulan ýaly. Gaýtam jaw-jawlap, hawa, eline awtomat alyp daş-töweregine atýar. Nyşana atmaly. daş-töwerek atmaly däl-ä. Bulam şoň gorkakdygyny subut edýär. Bütin edýän hereketleri, mimikalary, aýdýan sözi, agzynyň hapalygy tuwaletligi. Biziň kanalymyza, biziň edýän il-gün bähbitli işlerimize dil ýetiren bolýarlar. Siziň özüňiz hapa-how, siziň özüňiz kanalizasiýa. Onuňam bize diýen bolýaňyz. Indi hawa, bu katolikleň günäsini ýuwdurşy ýaly gidip, näme, dindara, papaza, ruhana, Siz indi öz günäňizi, öz etmişligiňizi biziň üstümize atan wagtyňyz, ýöňkän wagtyňyz, ýüklän wagtyňyz, çyrşan wagtyňyz, hawa, siz akja jüje bolýandyrs öýdýäňiz. Siz o jogapkärçiliklerden gutulyp, o giden haram titullar, kançitalyklarymyz, şugulçylyklaymyz saksafonçylyklarymyz otuz birçiliklerimiz hemmesi hawa bagyşlandy Allatagallaň öňünde indi biz akja jüje bolduk diýäň indi hä arzuw ediberiň arzuw ediberiň häzir men teswirlere soň geçjek şoň üçin häzir aýyplaşmaň mähriban doganlar häzir men programma boýunça gitjek sebäbi Gyzdyryp otyr, kän ýagdaýym ýok diýdim, şoň üçin gelip gowşan maglumatlaryň diňe sähelçe bir bölümini görkezjek. Ondan soň galan maglumatlar bilen bile men size aňry ýany bilen ýetirjek hemme zatlary. Indi şuň soňy, nämä barýanam bolsa, nämä direýänem bolsa, tapawudy ýok. Suwda edişmelem bolsa men bar. Guý, Farhat maýmynyň döli bu witçik bu hiç zadam däl. Meň üçin bar-a şu Ýewropaň köçelerinde, köçeleriniň ugrunda syçylyp gidilen boklarça-da ýok. Ýöne men muň hojaýynlaryna, muny oýnaýanlara, muny oýnaýanlara jogap berýän, kimleň materiallary bilen muny edenleň, muny edip oýnanlaň, Muny gowy edip, türmede, eýlede, beýlede öpendeň, maňa iberen maglumatlary bilen men jogap berýän. Meň intäk öz jogabym soň, by muň öňki söýgülilerinden bu jogaplar. Indi gowja diňläň. Türkmeniň kanalynyň wideolarynda bar. Ýaňam goýdum başdada goýdum wideony. Kim hakda söz açylýa suraty maglumaty hemme zady bar. Wideoň başyna gelýäňiz görýäňiz diňleýäňiz. Men aralarda da ýene wideo materiallar goýjak. Onam görersiňiz. Aýdylýan maglumatlary tassyklaýan. Indi mähriban doganlar başlaýas. Balkan welaýatynda häkimlikde işlände Tagan Durdyýew birnäçe gezek öz eden etdilikleri üçin berk duýduryş alýar. Ýagny, by Farhat öz kakasynyň Balkan welaýatynda häkimlikde işländigini aýdýar, şeýlemi? Hawa. Indi internetde hemme zat tapylanok. Biziň ýurdumyz açyk bir ýurt däl. Şoň üçin internetden gerekli materiallar tap bolanok. Hawa, käwagt-käwagt bu daşary ýurtly aňtaw gulluklarynyň ýa-da hakerleň zatlaň ondan-mundan ogurlaýan maglumatlary zatlary bar. Olar bilen bir zat bilse zat etse bolýar. Ýöne umuman, meselem, Şu maglumatlary käbir ýerden soranda, şeýle diýdiler, Hawa, indi daşary ýurtdaky watandaşlarymyz aýdýar, Wikipediýa girip gördük, Balkan welaýatynyň administrasiýa işlerinde, ýokary wezipeli işlerinde o familiýada, o atda biri işlemändir. Hawa, onam ýalan sözleýär diýýär. Elbetde, muň aýdýan zatlarynyň ýüzde ýüzi däl, Ýüzde bir milliony ýalan. Ýüzde bir milliony ýalan. Olam näme üçin bular ýaly ýalançy, näme üçin bular ýaly pisih, näme üçin bular ýaly şizik, näme üçin bular ýaly Konçita? Şulaň hemmesiniň düşündirişi, subutnamalary bar. Men şolary okap berjek. Türmedäki ýoldaşlarynyň, şony gowy tanaýan adamlaryň iberen zatlary. Şolar menden gowy edip haýyş edensoň, Indi sen ýaly pikir edýänlere-de men gowy jogap berjek. Bärde uruş ýok. Bärde uruş ýok. Näme üçin bize hüjüm edilýär? Näme üçin bular götünde gaýrat bolmasa, hiç zat edip bilmese, götünde gaýraty bolmasa, puly gutarsa, adamyň, adamlaryň arasynda abraýdan gaçsalar, masgara bolsalar bizi günäkärleýärler? Näme üçin? Näme üçin? Şony bilýäňizmi? Bileňizok. Belkem bilesiňiz gelenok. Bilemok. Bulary oýnap öjükdirýänler bar. Olar barada-da intäk materiallar bar. Olaram maňa namýok eden boldular wagtynda. Näme diýen boldular, Seňem agaň wagtynda döwletde işledi, hawa işledi, işlände näme? Meň agam Aýratyn dela, meň özüm aýratyn dela. Her kim özüne jogap berýär, her kim öz aýagyndan asylýar. Meň agam şo taýdaky korrupsiýalary Nyýazowyň ondan soňky dowam etjek režimine boýun egmänsoň işinden aýryldy. Soňam Abdukulyýewler bilen bile bile syýasy göreşe gatnaşdy. Abdykulyýewe göwnetmeçilik etjek bolýanlar zatlar eýle-beýleler olaram çykýar. Ilki öz götüňi tanamaly, ondan ile at dakmaly. Munam ýadyňdan çykarmalydä hiç wagt. Indi uruş diýlende bärde uruş ýok. Biz risk bilen. Serdaryň özüni özündenem gowy tanaýan. Otklýuçka bolup özünden gidip, beýhuş bolup, serhoş bolup gidip, çaşyp, syçyp, syp ýatan wagty, şoň şo ýagdaýyny bilýän, Risk bilen bile biz yzygiderli ýagdaýda haram tohumyň öz maşgala agzalarynyň eden-etdiklerini, prokurorlaň, Içeri işler ministrligindäki käbir wezipelileň eden-etdiklerini yzly-yzyna halka dünýä ýetirip başladyk. Şundan biynjalyk boldular. Şoň üçinem bize süýkenip başladylar. Gabat gelenlerde. Men tek bulaň hemmesiniň jogany berjek. Ýöne, ýöne. Ilki bilen häzir, häzir. Şu zatlary bir okaýyn men näme diýýä, rusça. Sen tanaýaň Russi sagja bol sen tanaýaň ýöne intäki bir bagyşla bolyn bir Pohnama diýilen bir kitap bar Ruhnama şony okap aňy bütin kletkeleri öýjükleri pohlanyp poh bilen zäherlenen köpçülik bar şolar düşünenok nämäň nämedigine. Şu, şuňa şular ýalaky zat diý çykyp diýýä on diýýä ol adamyň ol töhmet bilen, aýdylýan zat bilen hiç hili baglanyşygy ýoga. Şoňada akyly ýetenok. Çigit ýalam akyly ýok bulaň. Bulaň kellesinde beýniň ýerne bir çip dur, çip. Ýada bir o taýda bir şoňa meňzeş bir neme datçik dur. Hawa, iýmeli, syçmaly, jynsy gatnaşyk şu üç funksiýada neme berýä. bolly başga zat ýok mal ýaly indi şolara düşündirjek bolýan men bolmasa seň tanaýanyň uly iliň tanaýanyny näçe wagtdan bäri meň kameralaň mikrofonyň öňünde işläp ýörenimi bilmeýän azmy millionlarça bar ýöne bärdäki maksat başga aýdyşym ýaly biziň haram tohuma yzygiderli ýagdaýda indirýän zarbalamyz prokuratura işgärleriniň, Içeri işler ministrliginiň işgärleriniň eden entdikliklerini paş edişimiz olara gaty erbet täsir edýär. Indi şoň üçin bize bir ýerden gaýtawul bermel-ä. Ine bu götübokgullaň gaýtawul beren bolşam şu özleri ýaly bulan gaýtawulam. Propagandajygam özi ýaly, töhmetçigem özi ýaly. Şoň üçin Farhadyň kakasy Balkan welaýatynda häkimlikde işläpmişin. Indi şol häkimlikde işlän diýen bir Durdyýew bilen baglanyşykly şeýle maglumat bar. Bu Balkan welaýatynyň häkimliginde işlände Durdyýew birnäçe gezek öz eden-etdilikleri bilen berk duýduryş alýar. Şol döwürde döwlet howpsuzlyk edaralarynyň özüne berýän duýduryşlaryna garamazdan Durdyýew edil öňküsi ýaly haramçylyklara, kontrabanda, Künti jelepçilige, kezzaplyklara, parahorluga öňküdenem beter batly dogam edýär. Edil şu oglunyň kejeşişi bar-a, hiç zada düşünmän kejeşýär-ä, bilip-bilmän. Götüni ýyrtdyrjak bolup. Ene şolar ýaly olam kejeşýär. Kejeşip, hasam beter şolaň tersine gidýär. Balkanda öndürilýän türkmen el halylaryny Azerbaýjana äkidip satýar. Deregine Azerbaýjandan gyzyl altyn getirip Türkmenistanda aýlatýar. Balkan welaýatynyň merkezinden ikinji we üçünji ýaş aýallaryna dört otagly ullakan sygyryp duran jaýlar sowgat alyp berýär. Farhadyň kakasy Ilýan Durdyýew Balkan welaýatynda häkimlikde wezipede gaty gysga wagt işleýär. Oňam sebäbi, şol gysgajyk wagtda hiç kimiň etmäge ýetişip bilmejek görnüşinde rekord derejede, rekord tizlikde bikanunçylyklary, ogurlyklary, talaňçylyklary, kontrabandany, küntüjilikleri, jelepçilikleri, haramçylyklary üstünlikli amala aşyrýar. haýran galdyrýar şeýdip. Şoň üçin derrew muny birnäçe aýyň içinde aýyrýarlar. Sebäbi bu Farhat Durdyýew Meýmankulyýewiň tohum-tijiniň agzy we eli-aýagy haramçylyklara ozaldan bäri diýseň ökde we alyşan. Indi şu taýda käbir nemeler bar, dürli garaýyşlar bar. Ýaňky aýdyşym ýaly, Wikipediýada Balkan welaýatynyň häkimlikleriniň häkimliklerini alyp baran adamlaryň içinde, çinowniklaryň spisekleriniň içinde ýok. Hawa, bolman biler. Bular tohumy bilen, diňe bir tohumy bilen däl, Durdyýew, Meýmankulyýew, bular, bular pul üçin, ola at-familiýa üýtgetmek ekeni. Bular bar-a, indi dini manyna üýtgeder diýjekkäs, eger bularda dini many ýok. Her zat edip biler. Bular pul berseň, oho, intäk bulaň durup pula nähili zatlar edendigini men size aýdyp berjegä. Duruň-a intäk, dur. Öz hakyky kakasy, kakasy däl, näçinji kakasy, näçiji kakasy däl, kakasynyň garyndaşymy, nämesimi bildirýän zady ýok. Bulaň haram maşgalasynyň ýörite haramçylyklarda ýetişdiren şaýkalary bar. Okuwçylary, talyplary öz okadan şular ýaly haramçylyklary öwreden ullakan giden bir topar şaýkalary bar bular. Şolar häzir Farhat kontroldan çykdy, Farhady gyssagly ýagdaýda kontrol astyna almaly diýip aýak alnygyna şu wagt şolar basyş edýärler. Men bir wagt aýtdym, Farhat, seni alýalar. Gysmaly ýeriňi gys! Bol indi! Gysmaly ýeriňi gys! Mundan beter oýnatgy bolma! diýip. Men muň Abduşükürde bular ýalaky bolanyny nirden bileýin? Öň bilemokdym. Basylanda zadini bilýärdim. Ýöne edil bular ýalaky jikme-jik, janly şaýatlar bilen men ýüzbe-ýüz görüşip bilmedim. Indi görüşdim. Ony innem näli şu soňky çykyşyndan soň adamlar maňa duýgudaşlyk goldaw höküminde. Döwletbaý han seni Türkiýäň teleradio guramasynyň kanallarynyň we mikrofonlaryndan, şol bir wagtda-da Azatlykdan tanaýarys. Onlarça ýyldan bäri meň iş tejribäm Farhadyň ýaşyndanam aňyrda. Hawa. Götün tananyň. Şoň üçin aýtdym. Adamçylyk edip, adamçylyk edip. Tana götüňi, gys götüňi diýdim. Hetdiňden aşdyň diýdim. Bollet indi diýdim. Alýalar seni diýdim. Onda-da paňly paraň-paraň-paraňlan bolýar. Näme üçin alýalar, onam aýtjak häzir. Indi gelýäs şu materiallarda bir adamyň suratyny gördüňiz. Şol bildirişlerde, materiallarda bir adam bardy. Farhadyň kakasynyň doganymy, garyndaşymy Durdyýew garaz şolam, Ramazan Durdyýew. Aşgabatda ministrler kabinetinde işläp ýören kakasynyň doganyna köp duýduryş berýärler, ýaňky Balkan welaýatyndaky Haramhor ýöne rekord täzeläp ýör aý şoňa bir haýkyş edeweri ola bir hemmämizi masgara etjek by wapşe hiç doýanok dolanok ol wapşe ol adamy kontrol edip bolanok uçdy gitdi gaýrat et şony bir gaty köp göze başa düşýä diýip režimiň adamlary howpsuzlyk işgärleri ýolbaşçylar Şol Aşgabatda Ministrler kabinetinde işleýän deputat bolan bir şo Ramazan Durdyýew şulaň garyndaşy bar-a. Garyndaşymy, nämesimi, kakasynyň inisimi, doganymy bilemok. Bildirenok maňa kimdigi. Şondan haýyş edýärler. Aý, bolam haýkuş etjek bolýa, onnoň ol indi birazajyk pul gördi, zat etdi, mesligine çydaman, aý, muňa-da Sen kimaý zat bilenmi etjek diýenlerde. Ondan olam aýdýar men niýemiňe hiç zat täsir edip bilmedim diýýär. Onsoň edil ogly Farhadyň bolşy ýaly diňe haramçylyga ýapyşyp ýatansoň ýokardaky dogan-garyndaşyna seretmezden kakasyny balkandaky ýaglyja wezipesinden kakyp goýberýärler. Ondan soň Ramazan Durdyýewi hem Milli Mejlisiň deputady we hökümetdäki wezipesinden daşlaşdyryp, paýtagtdan kowup, Lebaba iberýärler. Lebapda Seýdiň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda dürli wezipelerde işläp, ahyrynda bular haramçylykda düdüdüňknaua bular, bular ordinarius, professordanam ýokarda. Gowy özüni tanadansoň muny şol Seýdidäki nebiti gaýtadan işleýän zawoda müdir edip goýýarlar. Müdirkä Türkmenistanyň ýasama prezident saýlawlaryna oýnatgy kandidat dalaşgär bolmaly diýen rol berilýär. Şul adama, Ramazan Durdyýewe. Farhat Durdyýewem şol pursatda halkara guramalaryň hem internedi aktiw ulanýanlaryň arasynda çişip öwünýär. Garyndaşym prezident dalaşgäri boldy, ynha şu geljekde prezident, bu bolmasa men prezident bolýan diýip. Şoň üçin muň ýanyndaky taşşakçylary özi ýaly çöp düýbilerem namýok eden bolýalar-a. Wirtual prezident Myrat Gurbanow ynha seň ýeriňi şul alýa, zat. Hawa, ýeriňi alýa bu zat eýle-beýle. Arzuw-hyýal-aý bolýalar. Göti gül üstünde göwni kap dagynda diýen bir söz bar türkmende. Hawa. Şoň üsti bilen Türkmenistanda islän zadymy etdirip bilýän diýip halkara guramalaryň işgärlerine, halkara guramalary bilen işleşýänlere öwünýär. Öz Türkmenistanyň watandaşlaryna öwünýä, köp adamdan pul alýa. Indi men seň pylanyňy işe ýerleşdirjek, wezipesini beýgeltjek, okuwa sokjak, ony etjek, muny etjek, hetdi hasaby ýok. Muthorlugy öwrener-ä bular, haram gazanjy öwrener-ä, iliň hakyna, halkyň daban-azabyna ýaşap, keýp edip öwrener-ä bular. Şeýdip adamlary aldaýar. Farhadyň bu ýalanyna özüni alladan hem oýnadan gaty köp boldy. Ýöne, ýönekeý watandaşlar bolýa, ýönekeý watandaşlary adaty ýagdaýda kabul edýäs. Sebäbi, bular hökümet ene-ata bolsa, halk çaga, ýagny ene-atasy bolmaýan ýetimler ýaly eýesiz, özbaşyna önüp-ösen adamlar. Bulara hiç kim eýe çykmadyk, Öwretmedik hiç zady durmuşy zady şoň üçin geçirimlilik edip muňa düşünse bolýa halkyň ýagdaýyna ýöne halkara guramalar bilen işleşýänler köp zady görüp ýörler daşary ýurtlarda siz nädip şu farhat ýaly maýmynyň dölüne özüňizi alladýaňyz oýnadýaňyz Öz eden gürrüňleriňizi, gepleşikleriňizi, planlaryňyzy, edilmeli prowokasiýalar bilen baglanyşykly aýdýan, öwredýän, nähili prowokasiýa etmeli, nähili prowokatorlyk etmeli, nähili ýalan propaganda alyp barmaly, şuň tehnikalaryny öwredip gürleşýäňiz, öwredýäňiz. Şu zatlaryňyzyň hemmesi ýazgy edilýär we prezident apparatyna ýetirilýär. Farhat tarapyndan prezidentlige dalaşgärlik höküminde oýnaýar. Hany, sen özüň diktatura garşydyň-a? Hany siz aktiwistdiňiz-ä, siz haramdaga-haramzadalara garşydyňyz-a? O näme üçin sen Türkmenistandaky Berdimuhamedowlaryň üçünji üçünji diktatorlyk boljak häkimiýetini reklamasy üçin özüni oýnadýan Durdyýewiň arkasyndan öwünýäň, hä? Şumy seň bar aktiwistligiňe düşünişiň, aý bolýada. Bor-da, kimden näme sorap otyryň-a? Menem bolýada indi. Hawa, şoň üsti bilen Türkmenistanda islän zadyny etdirip bilýän diýip öwünýä, onsoň Farhat özüne Galp habarçy diýen şahadatnama taýýarladýa. Badyny alyp bilmän, habarçy korrespondent diýip bir şahadatnama bardyr, siz wideolara, bildirişlere sereden bolsaňyz şo taýda bar. Häzir göreli. Şu taýdan men häzir arhiwden tapsam size görkezjek şol şahadatnamany. Şol şadatnamany özi galp ýol bilen ýasaýar, şo şadatnamany. Ine şol şadatnama, ine. Serediň. Ine. Şu şadatnama şu. Ýasama galp şadatnama. International Society of Human Rights Defenders diýär. Adam hukuklaryny goraýjylaryň diýä halkara diýä raýdaşlygy diýip bir nemejik goýan bolýa. Awa peçatjyk eýle beýlejik zatjyk. Ondan şu gola serediň gola. Gola serediň. Birinji klas. Birinji klasdaky tupoý gömük biriniň edil şoň goly ýalydyr. Serediň. Gowja edip üns beriň şoňa. Ondan şu taýda bir adres bar. Hamala şol nemäň adresi ýaly. Guramaň ýa bileleşik näme bolsa şol. Indi bular bular bir zady ýadyndan çykarýar. Men Şwesiýada ýaşap gaýtdym. Germaniýadan öň Şwesiýada ýaşadym. Men Şwesiýadan gaçyp atalga soradym. Näme üçin? Şwesiýada Türkmenistanyň ilçihanasy ýok. Arkaýyn däl režimiň adamlary. Pul zat aklap bilenoklar, biznes edip bilenoklar. Syýasatda zatda-da olar ýalaky bir nemeleri ýok, Germaniýadaky ýaly. Şwesiýada diýip men iň azyndan bir özüme gelýänçä Şwesiýada bolaýyn, soň başga ýurda geçmeli bolsa geçäýeris diýip, men Şwesiýa gidemsoň, men Şwesiýany gowy bilýän. Muny Google-dan zatdan gözledi oturmaga gerek ýok. Şwesiýada bular ýalaky neme ýazylanok. Adres ýazylanok. Bu taýdaky hemme maglumatlar ondan mundan toplanyp zat edilip registrasiýa nomer zadam beren bolupdyr. Tere diýen bolanmyň oho oho oho. Big nen çaýyrman diýen bolýa uly müdir ýagny generalny direktor diýen bolan bolup ol gol çekenem şo mujyň birinji klasyň okuwçysy. Wah wara günüňize ýanaýyn günüňize ýanaýyn. Kançita senem şol. Kançitalyň bar-a, şol ýalan zatlar bilen, şol galp dokumentler bilen meşgullanyp ýörşüň. Ynha, subutnama şular ýalaky, halkdan gelýär. Halk berýär subutnamany. Internete çykyp ýalbarylanok maňa, şony tanaýan bar bolsa, meň bilen gürleşsin, şony aýyplabiljek zatlam bar bolsa, şoň aýbyny açalyň, geliň bile diýip, olar ýaly çagyryş edilenok. Oňa ejizlik diýilýär, hakyky kançitalyk diýilýär şoňa. Ejiz adamyň hereketi. Badyny alyp bilmän töweregindäkilere-de ýaňky ýasama habarçy, korrespondent, žurnalist diýen şadatnamajygy taýýarlap köpeldip berýär özi. Şo şadatnamalaň birini maňa Jumasapar görkezdi. Hawa, agam şular ýalaky zat berdiler welin, Nähili şu bir ulanyp bolýamy, şuň peýdasy bolýamy diýip sorady. Men birinji gezek Jumasaparda gördüm, ýok diýdim, Jumasapar bu durşy bilen neme, eliňde hiç zat bolmanyň gowy şular ýalaky galp ýasama ýalan dokument bolandan. Bilýäň? Şeý diýip men şonda şoňa aýdypdym. Hawa. Indi geleliň Farhada. Hawa. Bu Farhat Nädip bular ýalaky meşhur boldy? Nirelerde işledi by? Birinji bölüm galanyny sen özüň üstün ýetirersiň. Hawa, Farhat Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Lebap welaýatynyň şahamçasynda gysga wagtlyk işlemeli bolýar. Bagty çüwük, olam nähili şu haram tohumlary. Bular tohum tiji bilen gaty uly, güýçli, pully, köp pullaň, zatlaň aýlanýan ýerlerinde Bular adyny, familiýasyny, zadyny üýtgedip, öz milli aýratynlygyny görkezýän at-familiýalaram üýtgedip, türkmeni öz ada meňzejek bolup zat edip, şular ýalaky öz haram bähbidi üçin kim bolaňda näme, afrikaly bolaňda näme, nireli bolaňda näme? Aýjyn kakyň haýsy at goýan bolsa şolunam-a bar-a, näme adyňy üýtgetýäň haramçylyk üçin? Ýa götüňden guýrugyňdan gorkup. Bylam bara iki ýüzlülik. Aý bolýada. Indi Farhat Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Lebap welaýatynyň şahamçasynda gysga wagtlyk işlemeli bolýa. Çakdanaşa pul ogurlyklaryny özbaşyna müdiriň adyndan ýasan ýaňky galp žurnalist diýip habarçy diýip dokumentjik bara. Çadatnama şolar ýalak. Bu şo taýdan öwrenen. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Lebap welaýatyndaky şahamçasynda bu Akademiýaňam üstündäki derejä çykan, ogurlykda, kezzaplykda, ýalançylykda, adam satmakda, hemme zatda, satançylykda diýeli gysgaça, çakdanaşa pul ogurlyklaryny özbaşyna müdiriň adyndan ýasap, ýasan, galp dokumentleri bilen amala aşyrany üçin gysga wagt işlemeli bolýar. Gaty gysga wagt işleýär o taýda bu. Howpsuzlyk ministrliginiň gizlin bölüminde işledim zat diýýär. O taýda hem häzir men saňa aýtjak. O nähili işläp dur o taýda, ony hem size aýtjak häzir. Diňe o taýda i däl, Türkiýede-de kä işledi, olara köp hyzmat etdi, onam häzir size aýdyp berjek. Gorkut ata mollandy pes sen näme üçin şatlyk şyhyýewiň diýä doglan gününi gutlaýaň diýä. Saňa gowy bir söz aýtmaly aslynda şu wagt. Şu wagt, şu Farhat bile baglanyşykly iş gidip durka seň aýdýan zadyň şu. Bilýäň? Şatlyga şatlygyň oýnatgysy bolanlaram Farhadam şeýle. Farhat näçe pul aldyň şatlykdan aýt-da erkek ýaly çykyp olar ýaly bolsaň, hä? Näçe pul aldyň? Häzir wideo goýjak. Häzir wideo goýjak. Şatlyň doglan gününi näme üçin gutlanymy düşündirdim şo taýda. Şo wideoda näme üçin gutlanymy. Siz syýasada düşüneňizok. Diplomatiýa düşüneňizok. Hiç zada düşüneňizok. Diňe götüňiziň deşiginden seredýäňiz dünýä. Şo taýdan nähili ys gelýän bolsa, şo taýdan näme görýän bolsaňyz, hemme zady şoňa meňzetjek bolýaňyz. Olar ýalyky dünýä ýok. Ýalňyşýaňyz. Olar ýaly dünýä ýok. Bazarda altynjy bölüme şugulçylyk edýänler Farhadyň çetdenaşa, çendenaşa mesirgäp, wejera bolup, kontroldan çykandygyny altynjy bölüme aýdýarlar. Bazarda altynjy bölüme şugulçylyk edýänler soň Farhat ýene hemme işde bolşy ýaly çenden aşyp uranyna arz-şikaýat edýärler. Farhady yzarlap başlaýarlar ondan soň. Indi döwli ýerine gelýäs. Türkmenistanyň Lebap welaýatynyň merkezinde, Türkmenabadyň sentrindäki häzirki Kenar restoranynda Oňam ikinji etažynda alty-ýedi sany künti jelep bilen banket gurnap keýp edýärler Farhat daglar. Tutuş restorany öz keýpine ýapanyny bilip, muny yzarlap ýören altynjy bölümden işgärler derrew Farhady Wideo ýazga düşürýärler. Onda Nasarin özüne getirilip berilýän haram gazanç eden pullaryny sanaýan wideolaryna çenli, bütin aýyplama üçin gerek bolan ähli subutnamalary ýygnap jemläp alýarlar. Soň ýeterlik aýyplama materiallary jemlenip Türkmenabat şäheriniň öňki üç punkt raýonynyň çägindäki, owalky oblastnoý, welaýat, keselhanasynyň ýanynda täze açylan, birinji gezek açylan Fitch House bar. Şo taýda Farhady gapjap tutup alýarlar. Üç gün soraga çekilýär. Soragda Farhat ilki bilen bankdaky öz bölüm başlygyny satýar we öz ukyplaryndan gürrüň berýär. Öz ukyplaryndan, maşgala agzalarynyň, tohum-tijiniň ukyplaryndan maglumat berýär. Operatiwnikleri. Şonda Farhat bilen bile adam satyşyklarda aňsat hem üstünlikli işleşip boljakdygy babatda oň delosyna ýörite bellik goýulýar. Soň Farhat Abduşükür türmesine iberilýär.